Abanto ng'o moraba bare, ngo akoare amagena, ngo omonyoki gware, gose abanto ng'o motogi bare? Nabwate chibesa chi'ogokora ecampaign. Nare prepared kobori chikura chia 2027. Intwe motorange, ntomoa chikura. Ndete mwebori ng'a onye ndiria are amato are ngoo, anga ng'ai matiang'i achakera. Abagaka mbarobwo bare ase etimu ya matiang'i abakaba kera engo batagera bagokwana, ebare very keen ko make sure ng'a egasi yakorerwe buya. Onyonka nanchire. Onyonka negiataa. Matiang'i nacha nakoruga. Oigora chiofisi renga ibere, eyemo fifty eight, eyende milimani. Ase chiofisi echio chionsi ibere asare koigora noo narenge. Ekero akoora namobwati oche erari, naika asegete natebie ng'a yatinuka ndarare. Lakini egento giantebia ng'a genda ororere naki amang'ana aro. abanto ng'omorama bare, ngoakware amagena, ngominyoki gware, gose abanto ng'omotogi bare. Nagenda, kapten mbwa, nari nepigipigi, naende nacha mpaka iga ase arenge Kenyatta Avenue, Nakuru town bare monyimaete. Kere matiang'i are Nakuru tiri ngotaka nabora mekutano yaye. Egere namotegerera, namorora namoisane, nasoma na egeround. Bono rero, chiofisi echi igoro ibere. Ebinto mbiro nanyara kolearn korwa ororo? Ne chimeeting chiagenda echi chia rally nanyara kolearn ebinto korwa oo? Nari ntete mbaire igaa ase evidio ya rero, lakini ntarakora boigo, onye ne rituko ritang'ani okora chividio chiane, mokwae enamba yaye ya every public, ngonyebeke ande aa, kwang'akera esimi kwangokwanera, kwansemia, nari nkonyara komanya eground ase ore, naki amang'ana are. Secondly, babe bagani osupport echannel, that's the same number. Now. Tiga nsoe ase evideo edirect ntaigwe waste chinsa. Matiang'i egento egetang'ani na realize ng'a nabwate chibesa chia ogokora ecampaign. Tiga ntotwara bwoba. Koigora chiofisi tari rahisi. Nigo omwarorire iga akoigora ofisi gose tiga matiang'i. Oigora ofisi Nairobi, Nakuru oigoire, Mombasa ngete nero, nende gusii nchiroche igoro chibranch chinke chinke chinke. Estructure buna eyio konyetwara chibesa nchiganeirie. Ekero okorigereria opposition yonsi pi, onde tiga obwate efesa goikera amachani. Mao okore Kalonzo nakorwa igaa, ing'ana abanto ache gokwania, naye na amafuta chikari nchibwate. Igo bono ntete kobatebi ng'a ase more, momanye ng'a Doctor Okengo Fred Matiang'i, nare prepared koboria chikura echi chia 2027. Inche narigereria iga, nkobatebi inde ase ekeene, nare prepared koboria chikura chia 2027. Intwe motorange, ntomoa chikura. Simple as that. Number two, egento keranyarete ko learn gotwara abasani negento kia eng'encho sana. Gotara abasani, gotwara abasani egento kia eng'encho. Matiang'i abato omosani okoku Samuel Aram, oyore MP ya Nakuru iga. Omongwana oyio agotema eground ase akogenda. Abanto ba Jubilee nabo bagenda ofisi eria entang'ani babanga babanga babanga lakini nabo ndoche banya kong'usana na abanto buna buna kong'usana na abanto, abanto babere abange abanto babere abange naki ng'o togokora iga. Abangwana aba aria iga more abande bare aa. Lakini ekero are amache kera omonto aturia ebinto biaye bwango amang'ana echoka security yaye ya take over. Namanya konyora fununu ng'a aria amo nere oteneneti emipango eye yonsi yane akorwa. Ko make sure chitenti nchiroo, amache naro, carpet nero, ase amatiang'i okwana kera egento nkero, chiofisi chiigwirwe onye na erangi chiakirwe. Eki kiarenge egento eki'eng'encho sana, gotwara abasani negento kia moino, gotwara omongwana buna are amo, gento kia moino. Egento kia kabere, ase epointi eye ya ogotwara abasani. Gotwara omojumbe na korwa gwakonyire matiangi sana. Ase omonto bono iga tobwenerete goakera mbuya mono naro amo. Ntaete mwebori ng'a onye riria are amato arengeo, anga ng'ai matiangi achakera? Eh! Ng'o ogocha mojumbe taiyo nonye na oyomo ore naye, taiyo are amabieka. Lakini oyo oyomo okang'a mbatano gose ikomi bare iga abwo. Eh! Igaa naye korwa twachi constituency eleven. Lakini ng'a noyomo bieka orenge ororo, oyogokora amo, lakini otenene nakuru, otenene nakuru. Ase ekerogo totabwenereti gosiria abagusii ntaito kobwata egesimore, neba ne chikura inche obwate aa, onye omogusii kore mall bwate ekura igaa nakuru west, onye kore pipeline inche nakuru west abwate ekura. Ara amakere akorera na ebasari akorigereria oso ogwaka ekura. Akonyora noyo asomete teti komanya ebasari agokoa bwati ekuru agana korwa west inche nabatebia ekerogo eke toise kogesiria naende togocha komanya ng'a ara mono oyo omoimo orenge ntobwati kerogo kende kionsi gusii bono egesiko neke tobwate kiare amaga torende 2027 eke kerogo kio ntogesiire omoete gusii nonyore ekerogo ekemo giachire UDA oyo bado nomogusii naende ngusii are ebasari gegocha abagusii bakoegwa tari baikoyo gose bagere. Lakini iga gegosira omonto omong'aasi oye, intwe tikomenta, intwe tikomenta lakini are amo noyo omuhimu sana. Ekio nakio egento nanote. Egento kende na experience nanyare gointeract na etimu ya matiang'i. Abagaka mbaroo bare ase etimu ya matiang'i abake abake mbai komanyekana mbabwate rigogi, bare mega behind the scenes tari kobarora, basani bane sana. Kumbe mbamanyete abangwana aba nkorobarechi chividio chiane igaa. naikaranse tindi kobakwana amarieta, lakini abangwana abwo naikaranse nabo bama namakoro ya rahisi kegeni, nkobategerera bagokwana, ebare very keen ko make sure ng'a egasi yakorerwe buya, keen on delivery of services, that's very important. Ase emistake ere bagosanga, batebani yaya, egento keria nakora ka narora iga are nkiarenge ekiya, next time iga togokora, oyere nakore egasi engiya, abagaaka ba wisdom, ekero ekio ekia muhimu.

professionalism in a certain sector that is important so onde bwensi ogo appreciate professionalism gusii yaito tiatomanye baiga oyio ere ense atambe that is why nkobatebi ng'a ntoba ntobwate kura egento kere nare komanya neke namanya kony korwa ase omokutano onye onka nanchire onye onka na egiata abanto baikaransete ebiseko abanto baikaransete. Chisipi chiga ase nokwana. Kiba ase nokokwana, omongo bono ekero toika ase getoroki ng'a okorire, bono omanyete ng'a ogokwana. Abanto abamama bagotebi ng'a no ndugu yako irana mega, onyonga totaete, kai! Onyonga totagete. Namanya komanya ng'a onyonga nachire na inche nasikire. Gokorande evideo yaye, tokogamba amang'ana gete specific. Lakini ase bono nigo tiambate ng'a nare Alex ng'a onyonka nanchire iga nakure. Eki negento kia moima. Nende nakobasaba abagosii mwensi pi asemore. Eseneta onyonka tabaeti gocha bo campaign bwa seneta bosongo. Ekero eseneta tochia gotwora after 2027 anche tancha nere. Bosongo, Kisii county motwakere ase. Ng'a abanto b'amatiangi bache naende gochaka korwana ng'a, ng'a echi eche endi akore, itokwerwa tomorende richikura, ere akonye amatiangi igoro aya. Because bono aise kore mekutano y'amatiangi, matiangi ngaki agotebia abanto nyonka are, ng'a, ng'a achi korenda gusii taiyo tauru chikura, nchera ki eye? Toroo. Eh, buna bono are omonto oikire asete togateba naki, abanto aba tore Nakuru Town West, chikura chiaye intwe tokorenda, ere toko buna bono onde statistician, ngachande ogoikaransa, eta, tochi gotwara parallel tallying centre. Bakobara, twabara. Bakoruta, twaruta. Kei! Hii! Pure! Eye nere egasi yaito. Bono nare kobatebi abananchi baito igaa, ekero napima buuya na okora kwane, onye onka, naganeirie ang'e na amatiari, nanchire sana. Now, egento kere na note igaa, onye kore ase amatiari gose gose ne chibesa okoegwa, ere naye na omogusii. biagosambera. Matiang'i tari kobanga mipango yaye, tari kobanga mekutano yaye gocha goakana abanto ng'a ng'akere chikura. Obwo na oboriri atakore. Don't wait for that, nagende ororo nchibegane ekaranse rituko rigima. Patiently, nabangwana baikaransete oo, abang'ina abagaaka.

Mogocha mwaigwe chibesa, chibesa, chibesa, chibesa, chibesa, naende omwakure chibesa chinde obeke chigari chiaye amafuta, ngoonchokanana, korende nonye nere ndaiga sioka nse rahisi. Kwamanya kogania omongwana oyio oyio oyio oyio, aimoke naende, akoire obogambi, agokore amagenderero. Amagenderero ki ayo omonto agokora gagokoakana, amanye gosoa ekerogo keria? Chibesa chiaye agochia koirania. That was important. I think siasa eye netoganeti gochakera buna bono gusii tiamate egento etang'ani. Egento gegotoita bono ya gusii na ogoserwa. Ogoserwa nabwo gwatokorire gusii tiambatebiwu. Onye gusii kegochi koira na maega na ogosera gokogera. Kwanyora ebiongozi nkere ogesomete kere abwate enkoro yaye omanyete okore abananchi egasi. Lakini omanye konyorekana ng'a tabwati besa, tanyara gosera bono nwakusiko. Abanto bande abatirigoi batanyare gokora gasi ase eng'encho aba chibesa.

Bono abang'ina bakamanya goika, abang'ina nainwe abang'ina nainwe motige gosore. Abang'ina bakamanya goika bagateba, ee tata gwatoeire ebitumba, echia ogosera rende ngaichire, aya. Bono abang'ina nainwe mwatoreterete ogosera, ase ogwancha koirania ase mwaruseti, onye onka irania ogosera ase ogosera ase mwaruseti, mbuya mono sana ase ogwantegerera ase evidio yane. Toomera next time.